Chibai vek u le, vawiinah hian zirlai thar kan en hauh leh dawn a, kan zirlai en tur chu Night of the Scorpion tih ni a, he poem hi Nissim Ezekiel a zeh a ni a, Nissim Ezekiel hi India rama cheng a ni a, amah hi Jewish mi niin. Editor leh critic hna thawk thin a ni a, Kum Sang hnih pali khan a boral a, Kum Sang ka zakua sawmriat pariat khan India ram President hnen atangin Padma Shri Award a lo dawng bawk a ni. He poem Night of the Scorpion tih hi poetry a dahkhawmna bu Collected Poems atanga lak a ni a, chang riat awmin rhyme scheme a awm lo a ni. Knight of the Scorpion hi Nisim Ezekiel-a'n a nu Khawmual Kaikuangina a zuk zan chanchin a sawina a ni a. Tunah chuan a text kan han en tawh anga tlar khatna atanga tlar lihna ah chuan heti hian a rawn sawi a, Ka nu Khawmual Kaikuangina a zuk zan chu ruah nasa taka a sur zan a ni a, Chu chu hlavin chu khawmual kaikuang chuan inchhung hul a rawn pan a, buhfai bek phenah chuan a biru a, a ti a. Tin, a tlar ngana atanga. Tlar sawmnaah chuan heti hian a sawi a, Thil thlengte chu a rang em a, amaherawh chu chu khawmual kaikuang pawh chu a lo tlan bo hman a. Kan khaw mite chu kan in panin an rawn lut a, an rawn tawngtai sup sup hlawm a. tlar sawm pakhatna atanga sawm panganna. Tichuan khawmual kaikuang chu an han zawng vel thin a, chu thil an zawn chuan ka nu chu mak tak main a rawn dam leh tur ni awm ang zia zang chuan an zawng nasa a, amaherawhchu an hmu si lo a, an thinrim hle a. Tlar sawm parukna atanga sawmhnih pahnihna kan khaw mite chu an rawn kal sup sup a, amah erawh chu chung mizo zai karah chuan ka nu ti dam thei leh ka nuna ti kiang thei tur chu tumah an awm lo va, engtinmah an pui thei lo a ni, amah erawh chu An rinna puithuna atthlak tak tak te rawn sawi chhuak in, chu khawmual kaikuang ina ka nu a zuk nana chuan ka nu nun te a nun hmasa a a thil sual tih zawng zawng te chu a tleng fai in an ngai a. A na te avang chuan a pian nawn leh na ah nun nuam tak a nei dawn niin an ngai tlat a ni. Tlar sawmhnih pathumna atanga sawmthum pakhatna kan khawmi kan ina rawn lengte chuan ka nu chu khawmual kaikuang tur chuan a taksa rilru leh thlarau a tlen thianghlim turin an ngai tlat a. Meta ka nu mu chu an thut bial pap mai a. An hmelah te chuanin hriatthiam riauna hi a awm a, chuan rilru hahna pawh a lang lem lo a ni. Tlar sawmthum pahnihna atanga sawmthum pangana. Hun a liam deuh deuh a, ka nu chu na a ti tual tual mai a, chhuatah chuan na ti tak chuan a let a let a, tin. Kan inah pawh chuan mi chu an rawn luh belh zel a, Lalchinte kengin an rawn lut hlawm a. Tlar sawmthum parukna atanga sawmlina ka pa mi rilru fim em em thin pawh chu a rilru a hah ta hle a. Hnim leh ramhmul damdawi chi hrang hrang a hriat te chu ka nu ke ah chuan a han hnawih thin a, a chang leh a tawngtai a thu te a chham a, A rilru hah luat avang chuan ka nu ke chu bati zu farin a hal ta a. Tar sawmli pakhatna atanga sawmli panga na. Ka nu ke bati far avanga alh chu ka en reng a. Tin, Puithiam lah chuan thu eng eng emaw ni a lo chham ve reng bawk a. Tichuan darkar sawmhnih pali hnuah chuan ka nu ke chu a rawn dam ta a, tlar sawmli parukna atanga liriatna. Ka nu chuan, Kha, khawmual kaikuang khan ka fate ni lovin keimah min zuk kha ka lawm hle a ni, a ti ta zawk a. He pawma themes awmte chu pakhatnaah chuan superstition, puithuna leh faith, rinna, A nu Khawmual Kaikuangina a zuk zan khan thingtlang mite chu rawn lut huk hukin. A then an rawn tawngtai a, a then lahin chu a zukna avanga a nun hmasa leh a nun meka a thil sualte ngaihdama a awm thu leh a nun leh zel tura dinhmun tha tak a chan tur thu te an rawn sawi a. Hei hian thingtlang lam a puithuna at thlak nasat zia a rawn tarlang a. A pahnihna ah chuan education tlak chham zia a rawn tar lang a. Hei pawh hi a hmasa a ka sawi tawh ang bawk khan puithuna nen hian a kal kawp tlat a. An khawmi te khan kha kaikuang in khawmual kaikuang in a a zuk avang a a thil tih sual te ngaihdam a a awm tur a an rinna kha kha kha zirna an tlak chham vang leh awareness an tlak cham vang a ni. A pathumnaah chuan motherly love nute hmangaihna hi a ni a. Poem tawp lama kan hmuh ang hian a nu chu na ti em emin darkar sawmhnih pali a tuar a, amah erawh chu khami a tuar zawh hnu pawh khanin a fa tena khatiang na an tuar tur kha a duh lo a. He poem ah hianin literary devices paruk kan hmu thei a, chungte chu pakhatnaah chuan alliteration te, Imagery te, Onomatopoeia te, Simile te, Symbolism te leh Metaphor te an ni. He poem a thlenna hmun hi India rama thingtlang khua te tak te a ni a. Hemi zan hian ruah nasa takin a sur a, ka scorpion kha Poet hnu zuk tur hrim hrim ni lovin ruahsur a hlau avanga inchhunga lut a ni a, engtin tak nge a zuk dan tak hi chu kan hre lo a, amaherawh chu rilru chhia leh sual reng vanga ti a ni lo tih hi a hriat theih awm e. Kan poet leh he khawmi te hianin Scorpion kha tur a pai avang leh a zuk a nat em avangin He khawvela thil sual rawn kengtu leh mihring tena tawrh tirtu. Niin an ngai tlat a ni. Khati zawng kha vawina tan chuan ni se ka video te milo en sak leh vangin ka lawm em em e.